Awle, zanin chu Leandro Paredes-a chanchin in ngaithla tiang aw. Leandro Daniel Paredes chu June ni sawmhnih pakua, kum sangkhat zakua sawmkua pali khan San Justo, Buenos Aires Province, Argentina ah a piang a. Amah chu Argentina football player professional a ni a. A hun laia midfielder tha ber zinga pakhat a ngaih a ni. Ball siam dan a thiam em em a, game a hmuh thiamna te, dik taka a pass theihna te leh a rilru nghehna avangin a hming a thang hle. A naupan lai atang khan football a thiam tawh hle a, chuvang chuan Argentina club lar tak Boca Juniors academy-ah a lut nghal a. Boca academy-ah chuan player hrisel leh technique tha tak neiin a puitling a. Midfield hmun hrang hrangah khel thei mahse, a hnuah chuan defensive midfielder anga khelh hi a sipisia Leicester a ni. Pass a pek hi a dik thei hle a, game a kei hruai theihna pawh a tha hle. November ni ruk kum sang hnih sawm khan kum sawm paruk chauh a nih laiin Boca Juniors senior team-ah a debut a, Chu match chu Argentinos Juniors an hmachhawn lai a ni a, an coach Claudio Borghi hnuaiah a khel a. A debut hian mi tam tak mak a tihtir a, media leh Boca fans ten future ropui nei tur player a ni tih an ring ta nghal a ni. Boca Juniors-ah chuan rei lo te tein chance a hmu thin a, a talent leh a ball kaihhruai dan avangin club legend playmaker te nen pawh an tehkin fo thin. Europe lama a kal hma chuan Boca jersey hmangin match sawmhnih panga aia tam a khel hman a ni. Kum sanghnih sawm pali khan Italy club AS Roma i nen contract an sign a. Coach Rudi Garcia hian team-ah a tel ve a, mahse player dang tam tak an awm avangin kum hmasa lamah chuan regular player nih a har hle. Experience a neih belh theih nan Chievo Verona leh Empoli-ah loan-in an kaltir a. Empoli-a chuan a talent tak tak a hlantir a, midfield-a game tempo a control theihna te, pass hmanga team a kaihhruai theihna leh a chakna avangin club lian dangte pawhin an lo ngaihven ta a ni. Kum sangni sawm panga khan Roma-a a kir leh a, tum hmasa aiin role pawimawh pawh a nei tam ve deuh. Serie A leh European competition-ah match pawimawh tak tak a khel ta a. Kum Sanghnih sawm pasarih khan a carrier-ah hian hmun thar a thleng ta. Russia club Zenit Saint Petersburg-ah an insawn a. Zenit-ah chuan team player pawimawh ber zinga pakhat a lo ni ta a. Fans-te pawhin a rinawmna, a rilru nghehna leh attack leh defence lama a thawh hlawkna avangin an ngaina hle. Zenit ah chuan a puitlinna a lang chiang hle a, Russian League leh Europa League ah a khel a, team lian pakhat midfield kaihruai thei leader a nihna a prove ta. A performance hre tak avang chuan January sanghnih sawm pakua khan khawvela club lian ber zinga pakhat Paris Saint-Germain, PSG, in hmeiin lian sum li velin an lei a. PSG-ah chuan Neymar Junior te, Kylian Mbappe te, Edison Cavani, Angel Di Maria leh a hnuah Lionel Messi te nen team khatah an khel ho a. PSG-ah chuan Paredes hian midfield leh balance leh stability a pe a, team hriatpuina pawimawh tak a lo ni ta a ni. PSG-ah Leandro Paredes chu midfield-ah player pawimawh tak a ni a, chak taka a khelh dante, ball a lak kirthiamna leh defence atanga attack lamah ball a sem theihna avangin hriat a hlawh hle. France rama a awm chhungin Ligue one, Cope de France leh Cope de la Ligue title a la a, chu bakah kum sanghnih sawmhnih UEFA Champions League final-a pawh a thleng a, mahse Lisbon khuaah Bayern Munich an hneh lo ta a nih chu. Paredes-u match zawng zawnga starter a ni reng lo va, mahse team-ah hmun a nei nghet a. Coach Thomas Tuchel leh Mauricio Pochettino pawhin an ring hle. Kum Sangni sawmhnih pahnih khan PSG a chhuahsan hnuah Italy club Juventus-ah loanin a kal a, Serie A leh European competition-ah a khel ve ve a, mahse a club hlui dangte angin hmun pawimawh tak a chang thei loh. Kum Sangni sawmni pathum khan Asia-ma a ker leh a, hei hi a kher rera thil pawimawh tak a ni. Europe football-a a hruai luhna club-a tho a kir leh ta si a, chu chu a nun leh a kher rera circle complete anga ngei thei a ni. Argentina national team-a Leandro Paredes chu Lionel Scaloni kaihhruaina hnuaia Argentina team, an sawi thin angin Last Kolonata member pawimawh tak a ni a. Chu team chuan Copa America sanghnih sawmhnih pakhat leh Fifa World Cup Qatar-a World Cup no mawi an chawi ta a ni. Argentina-a a debut hmasa ber chu kum sanghnih sawm pasarih khan Singapore an hmachhunna friendly match-ah a ni a, chu match-ah chuan goal pawh a score nghal. Chumi hnuah chuan central midfielder angin hmun a nei nghet ta a, ball-a semthiamna rilru nghet taka a khelh dan leh Defence lama a thawhlawkna avangin coach leh fans ten an ngaina hle. Copa America sanghnih sawm pakua ah pawh a pawimawh tawh a, mahse Copa America sanghnih sawmhnih pakhat ah chuan team player pawimawh ber zinga pakhat a lo ni ta. Chu tournament final ah chuan Argentina chuan Brazil an hnih a, Maracana Stadium ropui takah no mawi an chawi ta a ni. Qatar Sanghnih sawmhnih pahnih World Cup a International Carrier-a a thlen san ber chu Fifa World Cup Sanghnih sawmhnih pahnih kha a ni a, Paredes World Cup champion Argentina squad member a ni a, match thenkhatah starter a ni a, thenkhatah substitute-a a awm bawk. Mahse, a khelh chhung zawng zawngah team tan a pawimawh hle. December ni sawmpariat kum Sanghnih sawmhnih pahnih khan France nen final an khel a. Paredes chu second half-ah a lut a, midfield-ah pressure nasa tak a awm lai pawhin a role pawimawh chu a hnehsawh hle. A tawpah chuan Argentina chuan hnehna an chang a, World Cup no mawi an chawi ta. Chu chuan Paredes-a hming chu Argentina football history-ah a dah nghet ta a. Lionel Messi, Angel Di Maria leh an generation player dangte nen World Cup chu Argentina ramah kum sawmthum paruk hnuah an hruaikir leh ta a ni. Football field pawnah chuan Leandro Paredes chu a rilru nghehna leh an insum theihna avangin hriat a ni a, a nupui chu Camila Galante a ni a, fa pawh an nei. An chhungkaw nun chu a pho lang nasa lo va, mahse social media-ah chuan chhungkaw hun nuam leh football achievement te a share ve fo thin. A temperament chu a nasa deuh deuh a, match chhungah opponent te leh referee te nen pawh a nen hnial fo thin. Mahse chu a rilru nghehna leh hloh a nei lohna chuan leader tha tak anga a puitlinna kawnga a pui nasa hle. Chuvangin Leandro Paredes chu Argentina leh club team hrang hranga midfielder rinawm huaisen leh hruaitu tha tak anga hriat a ni ta a ni. Leandro Paredes chu Argentina football hichia midfielder pawimawh tak zinga mi a ni a, a career chhungin Argentina, Italy, Russia leh France-a club lian tak tak te a lo represent tawh a. Argentina national team nen pawh trophy lian tam tak an chawi tawh bawk, tam tak kha chu ni kher lo mai thei. Ball recover theihna, game control theihna leh pass dik tak siam theihna avangin a hming a lar hle. PSG, AS Roma, Juventus leh Zenit Saint Petersburg, Peterbugs, ah te a lo khel tawh a. Lionel Scaloni hruaina hnuaiah Argentina kum sanghnih sawmhnih pahnih khan Fifa World Cup an chawi bawk a. Kum sanghnih sawmhnih pakhatah Copa America an chawi a. Sanghnih sawmhnih paliah Copa America leh sanghnih sawmhnih pahniha Finalizima ah te pawh hlawhtlinna an lo chang tawh bawk a ni. Tunah chuan Leandro Paredes chu international experience nei nasa tak a ni a, discipline leh rilru chak tak hmanga footballer niin hriat a ni ta a ni. A hming chu Argentina football history-a World Cup champion leh Europe Cup hrang hranga hlawhtling taka lo khel tawh midfielder ropui tak anga hriat a ni tawh a ni.